Kull sms jew telefonata tiswa ħames ewro. Għinu lil Selwyn kif tista' ma ċċempilx. Jiġu bl-uniformi tax-xitwa ħalli noqgħod narhom jegħrqu.
Kull ma nagħmel kultant inboss inboss waħda dik iwa vera għax.
Kif aħna dan huwa Laf Island. Zal programm mhux hu Laf Island, ma għobdu eh. Dan, aħna naraw Laf Island u l-għada nqumu ħażin naraw x'ħan ivvintaw għal Laf Island u minna namlu għada xejn mhux ħażin. U intilek ħafna tqum ħażin ukoll. Imma sinjuri, aħna nemmlu li dal-video kuljum Qegħdin inxandru l-ferħ, fil-fatt anke l-kummenti tagħkom pożittivi u x'naf jien, jimlewna b'ċertu ferħ lilna wkoll. Ħafna, ħafna.
Infatti tant nemmnu li qed nagħmlu ġid b'dan il-programm Love Island illi llum ħa nkunu qegħdin niġbru. Ħa niġbru d-donazzjonijiet. Infatti ħa ntellgħu n-numri hawn taħt, eħe, ħa ntellgħu n-numri hawn taħt biex niġbru d-donazzjonijiet biex niġbru d-donazzjonijiet għal Selwyn. Eh, għal Selwyn. Għal Selwyn.
X'għamel Selwyn?
X'magħmilx Selwyn?
Naraw. Selwyn, tfajjel minn l-isla Li telaq il-kelb u l-ħajjat hemm barra biex ifittex l-imħabba. L-imħabba li qisha r-remote control tat-television, illum qed tara waħda, l-għada qed tara oħra. Daqshekk jeqleb malajr. Innutajna li Selwyn għandu kemxejn tpinġija, però nnutajna wkoll li din it-tpinġija għadha mhix spiċċuta. Jista' jkun li Selwyn daħal ifittex ukoll l-għoxrin elf ewro biex forsi jagħlaq din it-tpinġija? X'beħsiebu jpoġġi fuq l-id għarwiena li baqgħalu? Għinu lil Selwyn jispiċċa t-tpinġija. Kull SMS jew telefonata tiswa ħames ewro. Għinu lil Selwyn kif tista' ma ċċempilx. U kif qed taraw is-somma ġa bdiet tiela'. Iħobbuh Hilda Selwyn, eh vera tħobbuh. Infakkarkom li iktar tard fl-aħħar tal-video se nrebbħu wkoll ikla illum mingħand Hermanos. Ommi, is-Sur Dudun x'reġa' qalu?
Prova, ta' eh, inti raġġo. Iva.
Raġġo, raġġo. Proqqas irrid ngħidlek raġġo, staqsini. Biex ngħidlek issew qed nibża nista'. Le, le, le, tibża xejn għax il-mistoqsija ora kollox hija oħt il-erf. Aħna bekk nitalmu jiena lekk jataw biex nallem staqsini. Eh, X'raġu qalu sur Dudun? X'ma qalux dawk l-oss ta' Love Island kemm nixtieq jintaxxalhom il-bżieq illi joħroġ minn ħalqhom. Ħajma, mela raġġo, raġġo, isma' nisew. Isma' għax għax ġibha ħażin inta nofs il-birgu niknes bik għax ngħidlek. Mela, meta tħares lej xi ħaġa inti xtajt? Inħares, eh, niċċassa jew nitwerreġ.
Nitwerreġ jien imma bit-truċati li jgħidu hemm ġew dawk, kieku l-kremi ppakkjajniehom, l-intelliġenza nsejna nippakkjaw! Il-kelma niffoka ġieli smajtha inti, Raġġo? Iva. Sewwa. Ara qatt smajt dili ħa jgħid il-kijjon hawn aa! Biss però ħa niffoka fuq il-villa, iddeċidejt li nagħmel hekk, mhux ħa niffoki sija outside the villa. Niffokus jagħlu minn fejn il-loqja ġabha! Taf x'għamillu 'l dat-tifel jien naqbadlu r-retina. Tant nistreċċah kienu nibda ngħatti l-barbecue biha. Imma ara ħa nikkalma. Anzi taf se nagħmel biex nikkalma? Ħa nibgħat email over the weekend lill-parents kollha u nġelli studenti ta' fejn ngħallem jien biex nhar it-Tnejn jiġu bl-uniformi tax-xitwa. Ħalli noqgħod narhom jegħrqu.
Aħdar is-Sur Dudun, eh? Aħdar. Le, aħdar. Imma ejja neqilbu s-suġġett, ejja mmorru fuq Mari Kristin. Mela ma' Mari Kristin kellna din ix-xena partikolari fejn qabdet kutra, għax jien hekk ngħidilha, u bdew jaqbdu magħha fuq jekk tgħidix kutra

Kutra jew Kutra?
Tajjeb illi nispjegaw illi fil-Malti għandna dak li ngħidulu l-Malti standard, jiġifieri l-Malti l-iktar mifrux magħna l-Maltin, il-Malti li huwa formali li nużawh f'kuntesti bħal pereżempju l-edukazzjoni. Imma mbagħad jeżisti Malti ieħor, allura jeżistu ħafna verżjonijiet ta' Malti differenti. Eh, għaw irħula, fostan per eżempju jenna fil-gargur, jem per eżempju eh, naxxar, għawdex u kol, anka għandek irħula speċifiċi f'għawdex, illi il-marka tagħhom hija illi karkru dik il-u twila fi kliem bħal kutra. Ah, bro.
Aw, kihom, kif int? Warraj, bro.
Warraj, bro. Tajba xari, bro. Iva, tajba, tajba. Hemm kilbija kelli ġurnata ħażina, bro.
Minħabba l-enja? U le, xħabba minħabba l-enja, l-enja ma tinkwetanix bro jien. Jiena kif noħroġ minna u ġew, għalissa noqgħod magħha, u bak kif noħroġ minna u ġew nintefa' nsib waħda ħelwa noqgħod magħha. Mhux inkwetat, bro. Mela x'qed jinkwetak? Qed jgħidu li ninten, bro. Tajba xejn. Ara kif jista' jkun, ninten. Inkollu nindilek, bro, jien. Il-ħin kollu ninbed kieku ħadd żommu dal-ġisem, bro. Il-ħin kollu nindilek. Issa huma qed jgħidu li ninten, kif jista' jkun, bro? All right? Hemm nies jintnu hemm ġew, jien kull ma nagħmel kultant inboss, inboss waħda, dik iva vera, għax. Imma d-differenza bejn il-bass u li tinten? Il-qaħba hija aqta', aqta'.
Qed tinten bro?
Il-mare le, kif qatilna. Mare oċi huwa li għax qalulu l-ismeli. Mela, sinjura għana niqfu għaw għal raġunijiet ovvja anka ta' sanità fis-seba' għada niltaqgħu. Tlaqna u tinsewx tgħinuna ngħinu lil Selwyn sewwa wkoll ukoll intom ħa tirbħu ikla mingħand Hermanos jekk taqtgħu kemm għandha saffi din il burger sewwa l-ewwel risposta tajba jirbaħ!